Joluo duto biuru mondo une gikwa mwageroga. Koro akelonu gimoro ka joluo duto mae piny kae, ma Uganda, ma Tanzania, ma Kenya, ma kata mana moro nitie. Ot mantie e mbele wa ni iluonge nang'o gi dholuo u? Mae gi dholuo ma Kenya waluonge ni dero. Dero ni en kar keto cham, cham en ang'o? Cham kata oduma, bel, dero en store. ikete cham. Cham hizo ni mahindi hizo zote. Mae kama iluongo ni dero. To dero gin ariyo. Nitie dero mar wuon pacho, nitie dero mar min pacho. An dero mar babau kata dero mar mamau. Ma dero mar pacho. Ma gi dho iluongo ni dero. Un uluonge nang'o joluo moko? Ma dero. Dero mar kitang'o cham. Mar kitang'o oduma, bel, omuo, uh, chiemo duto iketo kae. ma iluongo nang'o dero un uluonge nang'o joluo moko ma dero aya joluo gweno ni uluongo nang'o nyinge iluongo ni gweno to koro gweno nigi nyinge ma koro waluongo gi joluo ma Kenya ka waluongo ni gwend ang'ute ma gwend ang'ute un uluonge nang'o joluo moko joluo ma ung'eyo kata nyinge ose ndik kama ondike ni jowi ma waluongo ni jowi jowi Mae jowi, ko joluo ohero jowi, joluo ma Kenya ohero jowi. Giwacho ni jowi otegno, jowi ojiny, jowi jachiro, jowi ok duog chien. Joluo ohero jowi, nying mar jowi joluo ohero ahinya. Ma iluongo ni juo jowi. Joluo ma Uganda uluongo nang'o? Joluo ma Tanzania uluonge nang'o? Joluo ma Kongo uluonge nang'o? Joluo ma Ethiopia uluonge nang'o? Nyisau kama uluonge. Wan joluo ma Kenya waluonge ni jowi kata ero ondike kanyo. Ondike kanyo gi dholuo dictionary. Wan waluonge ni jowi. Jowi en lee moro, en lee. En lee matek, en lee mojing', en lee ma jachiro, en lee mok tug kod ji. Jowi! Joluo ma Kenya ma waluongo ni liech. Liech duong' ka ot. ma waluongo ni liech. Un joluo ma Kenya waluonge ni lech. Joluo ma Uganda uluonge nang'o? Joluo ma Congo uluonge nang'o? Joluo ma Sudan uluonge nang'o? Joluo ma Ethiopia uluonge nang'o? Joluo ma Tanzania un uluongo ma nang'o? Ma liech. Liech luot. Liech tek. Liech ojing'. Liech duong'. Liech got. eh, ma liech mano luonge ni liech liet liech hmm? ma waluongo ni liech duong' marach duong' molingo jowi duong' molingo uh, nini jowi hmm? duong' molingo muga ma liech pichu muga nabo kelo ni pok okete ka ma waluongo ni liech joluo ma uganda bwachona kaka luonge nyisa u kanyo comment kanyo kaka uluonge Winjo joluo. Aya, joluo ma kamoro amora untie, chiemo ni uluonge nang'o? Kamoro wan gi gik moko adek kanyo mokete e san. Uluonge nang'o? Wan gi ring'o, dholuo ma Kenya ka waluongo mano ni ring'o, ma waluongo ni alot, kata onyalo bet alot ang'o? Alot atipa, alot bo, alot skuma, alot kabich, alot dek, ma waluongo ni alot, common alot. Mar achiel kanyo ne waluonge ni kuon. Onya bet kuon bel, kuon oduma, kuon omuogo, kuon bando, eh? Kuon akuona kuon anya bet. Moro kacha cha mar nyanya gi kitungu. Iwinje? Wan waluonge nang'o? Kachumbari. Koro un jolwalwa mantie kamoro amora, un uluongo gi nang'o? Wachane u kaka uluongo gima ni mbele wa ni kae ni. Uluonge nang'o? Chiemo ni uluonge nang'o? Gi dhok achiel iluonge ni chiemo. To en chiemo ma gimoro amora ka nigi nyinge gi dholuo. Koro nyisa u kaka uluonge joka.